Scrivu cu to cori. Scrivu ca a tirannia ra miseria. Scrivu chi me vagabbunnaggi ri pueta errimu. Scrivu chi strade nfocate ra me città. Scrivu e arraggia a cula ru me cori sunanti. Scrivu sparanna a lupara nto ciriveddu ri munzignari. Ntê jammiri ê latri, ntô cuttigghiu ri parla mmàtula, ntê sacchetta ri vardia, ntê cunti rê babbi ca si sèntunu sperti. Scrivu cu l'affruntu, cu l'infamia, cu l'odiu, chi firiti muti rê mafiusi, chi ê vastunati, ê scanti, ê cateni, ê ciurmi ê malacarni 'n menzu a l'armenti casciati ri Sicilia. Scrivu ch'ê schiavi ribbelli r'Eunu c'avanzunu supri i campi sicchi ra me terra, c'a viulenza ru sangu ubbidienti ri figghi e ri paci, chi i cori ginirusi ri pupulani e chi loro matri sempri preni, amaru esiliu ri campi ri nostri anziani, amaru vagabbunnaggio.

Chi tatuaggi nte vrazza atturrati ri vecchi pescaturi, che e sciabbiti, l'ancuri, e remi, e nassi, e conzi, casci ri pisci, uocchi leggi, fami antica, che naufraggi, e turmenti, e sventuri, cu u friddu, ca a furia, cu lassariri, cu u focu, che petri, Vo' l'arvuri ch'ama la genti Chi strazzati ca sudura Chi canta raccamati Di sangu cu cudetti e nzitari Scrivu ca cira squagghiata Di ddi voti la me città Cu tutti i disii, i chianti, i bestemmi, i duluri Cu tutti i speranzi ca si nna vulanu 'n fumu Pi na divinità ca nun ascuta Scrivu ca di rannìa ra miseria, scrivu chi me vagabbunnaggi di pueta errimu, scrivu chi stane 'nfocate ra me città, scrivu e arraggia cula ru me cori sunanti, scrivu cu l'agghiu, a lumìa, i cacocciuli, l'aranci, u pipi speziu, Che masculene ra magghia e cu l'anciovi ru cianciolu, cu u chiantu dei cavaddi ca fumia nta na gnuni ra via, nta sta città unni biddizza e ingegnu o spissu si faunu suffrennu. Chi fuculari ri puttani nigeriani ca si guariunu ppa strada a tagghiu ru pantanu d'arci, chi picciriddi ru libbrinu ca iocanu nta munnizza, Che lastime fraci che relemusinanti in facci ei chiesi, ca a pulitica ca talia sempri a nautra banna, cu Falconi ca si perdi nto ventu ri capaci, cu periculu, che minacci, che sventuri, cu tutti e duluri, cu tutti e munzignarii, cu tutti e supicchiarii, chi villetta abbusivi, e bulldozer, e sbagghi, e sdirrubbi, che spittizzi,

Sangu cauru, sangu niuru, sangu di strada, cheddi ca sbarcanu signati nta carni di violenza e martiriu, abbruciati, pestati, tagghiati, anniati, cu ferri, vastuni, nguanti d'assassini, ciaschigghii e strazzi. Scrivu cca 'a memoria, cu l'amuri, ca arraggia, cu sugghiati di coppa, ultra, dilitti, scorti,

Cu me lu vassallo ca ni chiamanu un cottigghiu lu tunniceddu dâ plaja, scrivu ca tirannìa dâ miseria, scrivu chi me vagabbunnaggi di poeta èrrimu, scrivu ch'è strati nfocati dâ me città, scrivu e a raggia cula dû me cori sunanti. Scrivu. Cu tuttu l'amuri, cu tutti i fimmini ra me vita, chidda ca mi spugghiau, chidda ca mi vistiu di luci, chidda ca mi lassau, chidda ca mi purtau c'a luci l'alba nta stanza p'abbrazzarimi e tinirimi stritti, chiddi sì, i lingui nturciuniati, i manu ca si cercunu, cu u cantu ruci ra filicità intra l'occhi. Ch'ê notti, senza ròmmere, 'n silenziu, c'a fredi, ch'ê gioie, i tempeste, i carizzi, u cauru, u ciauru, i corpi nuri, stritti, fitti, paisaggi nfiniti c'addumunu cori, ch'ê cussi 'nto ventu, i paroli sbagghiati, a luci ra cannila, t'arommi, t'arrusvigghi, ti perdi, t'attrovi, u piaciri, ancora u piaciri, Ca notti suprarrina u celu smisuratu a siti t'aggiuru ti vogghiu da nsonnu scrivu cu ssi cittavini sputtusati unchiati ri cimentu supra cimentu chi i mura i baracchi i puttusi a lurdìa cu siddiu i cosi pessi i coppi testa u giugghiu ra mala cumpassa chi i scossi Li jova, a niffusa, u scempiu, ca a festa, i tamburi, i ballati, i sciddicati, scrivu ca a tirannia da miseria, scrivu chi me vagabbunnaggi di poeta errimu, scrivu chi strati nfocati da me città, scrivu e a raggiacula ru me cori sonanti.

Ti razzi, cagru del ta, a sterilità, a droga, iu scrivu e a lingua chianci, a petra fumìa, a luci spaccu u ciriveddu, scrivu ppu tia, sangu miu, cori miu, vuci mia, matri terra, ruci e amara di Sicilia. Iu sugnu dogghi e non mi saziu di to mille culuri, putissi addurmiscirimi intra di tia, truvari paci, addiventari mari, celu, munti, arburu, tu gioia, forza, carusanza, sapienza mia, tenimi strittu, pruteggimi, fammi canusciri i cosi. Squaggimi! Iu scrivu ca a tirannia dâ miseria, scrivu chi me vagabbunnaggi di pueta ierrimu, scrivu chi stati 'nfocati dâ me città, scrivu e arraggia cula dû me cori sunanti, arraggia cula dû me cori sunanti.